Әйе, бүгенге вәгазебездә, аллабирса, җавап кайтарырга тырышырбыз. Иң әүвәл, әйе, шушы кичәне зикерләр белән, Аллаһы Тәгаләгә шөкерана кылулар белән мул кылсак иде. Чыннан да, Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә, Әгәр дә шөкер итсәгез, Мин сезгә күбәйтермен, арттырырмын. Һәм шулай ук зикер итеп, Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтләребезне белгертеп, Аллаһы Тәгаләне искә алып, хәмдә сәнә кылып, без Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән күңелләребезне тынычландырабыз. Чыннан да Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим, әла би зикриллаһи татмаиннал кулуб". Чыннан да зикер итүләр белән Сезнең күңелләрегез тынычланыр, рәхәттә булыр дип килә. Һәм икенче гамәл, ул шушы кичәдә намаз кылу, намазларыбызны уку. Бигрәк тә Мигъраҗ кичәсендә Аллаһы Тәгаләнең олы бүләге, ул намаз уку фарыз ителде, иңдерелде һәм Аллаһы Тәгалә белән көненә биш мәртә белән элемтәне ныгытып, без

Кайвакыт шулай туры килә, намазлар укылмый кала кешеләрнең, онытыла яки башка сәбәпләр буенча. Мәсәлән, кеше инде олы яшендә дингә килеп намазга баса. Шушы кичәдә галимнәр әйтәләр, әйе, узган, үтәлмәгән каза намазларны укып, Аллаһы Тәгаләгә шушы укылмаган гыйбадәтләрне, үтәлмәгән гыйбадәтләрне үтәмәгән Укылмаган намазларыбызны каза кылып укысак, үзебезне Аллаһы Тәгалә алдында бурычыбызны түләп куйсак хәерле булыр. Чыннан да, көннәрдән бер көнне мәчеткә килгәч, әле без кечкенә сабый балалар идек. Бер бабай килде дә һәрберебезгә конфет тоттырды. Шундый зур сөенеч иде анарда. Әйтерсең, бик зур шатлык Дөньяда иң шатлыклы хәбәр килгән анарга дип әйтерсен иде. Аптырагач, ул абзый янына килеп, без сорау бирдек. Абый, нәрсә булды? Ни өчен конфет бирәсен безгә дип сораган идек. Абый әйтте, бүген, егетләр, Мин иң зур бурычымны түләп бетердем. Шуңа күрә сөенечем белән сезнең белән уртаклаштым, дип әйтеп куйды. Без аптырап киттек. Бурычлар, нинди бурычлар турында, иң зур бурыч нинди сон ул, дип сорау биргәч, ул абый, Мин ди Аллаһы Тәгалә алдында бурычымны түләп бетердем. Еллар буе үтәлмәгән намазларны өстәп-өстәп каза кылып укыдым һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән менә 80 яшемә җитеп, укылмаган намазларымны, бурычларымны түләп бетердем, Аллага шөкер, өстемдән тау хәтле җавап төште, дип Шат иншалла намазларым кабул булыр, Аллаһы Тәгалә үз рәхмәте белән кабул итер дип сөенеп, башкаларга конфетларны һәм күчтәнәчләрне, бүләкләрне таратуын дәвам итте абый. Менә шуңа күрә шушы кичәдә, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһы Тәгалә алдында калган бурычларыбызны түләп бетерсәк иде. Әйе, намазларыбызны җитешмәгән җирләрне төзәтеп куйсак иде һәм ихласлыкларыбызны да алабилсә арттырсак иде. Шулай ук шушы кичәдә, әйе, гөнаһлардан арыну бик күркәм булып санала. Тәүбә итеп, тәүбә намазларын укып, Әстәгъфирулла дип әйтеп, Сәедул-Истигъфар догасын искә алып, Аллаһы Тәгалә алдында пакълану, гөнаһлардан арыну гамәле бик күркәм булыр, шат иншалла. Һәм шулай ук шушы кичәдә Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәламне салаватлар белән, догалар белән, сәламнәр белән искә алсак иде. Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәлам хәдисләрен берсендә әйтә, Мән саллә аләйя ашаран, Кем дә кем мине ун мәртә белән, иң кимендә, әйе, ун мәртә белән салават әйтү озак түгел, бер минут да китми. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә үзе шушы бәндәне искә алыр. Җавап буларак, Аллаһ Тәгалә тарафыннан анарга зур дәрәҗә

Ирешербез, шат иншалла. Һәм шулай ук Аллаһы Тәгаләнен рәхмәте белән Ул да инде шушы кичәне догалар белән мул кылсак иде. Теләкләребез, догаларыбыз белән Пиямбәребез галәйһиссәләтү уәссәлам өйрәткән теләкләр, үрнәкләре белән Аллаһы Тәгаләгә адым, адым якынаеп, шушы кичәдә гөнаһлардан, хаталардан арынып,